Dostlar, ikinji sapagymyza başlaýas. Geçen sapagymyzda biz Paýer elektron gapjygyny registrasiýa etdik. Özümize elektron gapjyk hasabyny açdyk. Hökman elektron gapjyk açyň diýdim. Eger-de kimde-kim gapjyk açman, bu

Bilmeýänimiz bolsa, bu şeýleräk zat, meselem, şuny käbir saýtlarda bir iş etjek bolsaň, şuny ýaz diýýär. Şuňa kapça diýilýär. Ýa-da beýle kapça bar. Bu rukapça, Google kompaniýasy tarapyndan döredilen rukapça. Darožny znaklar saýla diýýär. Şulary saýlamaly, meselem, bir iş etmek üçin. Biz Şeýle kapçalary ýazyp pul gazanyp bileris. Onuň üçin RuCaptcha saýtyna registrasiýa etmeli. Saýtyň ssylkasyny wideoň aşagynda goýjak. Girseňiz şeýleräk saýt açylar. Registrasiýa etmeli. Ilki bilen registrasiýa düwmesine basýas. E-mail ýazýas. Biziň e-mailimiz Şeýle kursumyz üçin taýýarlan e-mailimiz, ýagny elektron poçtamyz. Parol, parol ýazmaly, ýagny açar söz. Ha, bu ýerde-de Köp saýtlarda bolşy ýaly uly harp, kiçi harp we san hökman ulanmaly. Şonuň üçin ýatdan çykarmaň. Ay, yanlış yazdım. Yine de yanlış yazdım.

Men köp wagt boldy bu saýtda registrasiýa edenime. Ya robotnik diýip durulan ýerde dale düwmesine basýas. Ýagny biz pul işlejek bu saýtda. Başga bölümleri bize gerek däl. Şoň üçin ya robotnik diýilende dale düwmesine basýas. Ilki bilen pul gazanmazdan öňde

A bizde ýalňyş gitdi. G-niň ornuna H har H basypdyrys. Dogry ýazýas. C L P 6 X 5. A bu ýerde serediň. Tolka podçerknutý ýa-da underlined only. Ýagny diňe aşagy çyzylan harplary ýazmaly. C L P 6 X gerek däl, aşagy çyzylmandyr. Şonuň üçin diňe 5 ýazýas. C L P 5.

trenirowkany geçmeli. Hökman 46 san kapça nähili ýazmalydygyny öwredýär. Ştaýda ýazýar rus dilinde. Meselem, i harpy bilen l harpyny nädip tapawutlandyrmalydygyny görkezýär, öwredýär. Bu öwrediji kapçalary hökman geçiň. Eger geçip bilmeýäniňiz bolsa, skrinşot edip maňa ugradyn. Instagramda, Telegramda tapawudy ýok. Men size kömek ederin, hökman kömek ederin. Häzirlikçe men bu akkauntdan, täze döreden akkauntumyzdan çykjak we özümiň hemişeki ulanýan akkauntyma girjek. Ol ýerde eýýäm hakyky pul işläp başlarys. Trenirowka gutardy diýeli.

Däl şu öz işimiz bilen meşgul bolýarys. Häzir men öz ulan özüm ulanýan hmm, akkauntyma girjek we özümiň gazanan pullarymy size görkezjek. Tak dostlar men özümiň parolymy tapdym. Köpden bäri giremokdym.

Häzir näme üçindir kapçany kyn berýär. Her gezek her hili bolýar. Ta 0 i well diýip ýazylypdyr dogrudanmy? Indi bize 2 kopeyka berdi. 0.021 rubl. Indi rus harplaryny da berdi. Onu da ýazýas. DTM 84. GD togsan dört G alty Eýem şunça işledik we şu meňzeşler häzir gör stopa bastym. Şeýdip e, işleýäs. Hasabymyzda 15 rubl bolanda çykaryp bolýar diýen anyk ýadymda ýok. Hänzir esas sahypa geçeli görkezjek. Şeýdip pul gazan bermeli islen islendik wagty bu ýerde ažydaniýa öýdende ažydaniýa statistikasy ha häzir ne nagruzka köp ekeni ažydaniýa köpdür şoň üçin kapça kän garaşmaly bolýar ýadyňyzda bolsa ýagny starta basan wagty Kän garaşdyk gapja berýänçä. Gije köp adamlar ýatan wagty nagruzka az bolýar saýtda. Gije saat 3-de diýýär. O diýen köp däl. Tiz-tiz köp gapja berýär we köp pul gazanyp bilýäs. Kän garaşmak islemeseňiz saýta giriň, statistika serediň. Eger-de häzirki nagruzka köp bolsa, onda çykyň, soňrak girersiňiz we şuňa meňzeşler. Islendik wagty boş wagtyňyz girip işläp bilýäňiz. Telefonyňyza Android telefonlara programmasy bar. Kompýuter üçin hem programmasy bar, saýtyndan başga. Olary skaçat edip, telefonyňyza ýükläp, ýok bu däl. Bu däl. Hmm, hazır tapar sonam e, telefonda da e, udobny işläp biläňiz ýagny amatly e, dogry düşündirip bildim diýip pikir edýän ot mobilniý net bu da bu da däl bu da däl bir ýerlerde şu ýerde e, telefonu programmasy bolmaly play marketda da bolşy mümkin anyk ýadymda ýok men häzir tapanymyz tapanymdan soň size

kart nomerimizi ýazmaly ýa-da on elektron gapjyklarymyzyň nomerini ýazmaly, nirä gazanan pullarymyzy nirä çykarmalydygyny ýadyňyzda bolsa biz birinji sapakda Payer gapjygyny açypdyk. Payer gapjygyna giriň. Ine biziň nomerimiz, Payer nomerimiz. Şuny kopirawać edýäs, no ýa-da ýatlaýas. Kime nähili amat bolsa. Şu ýerden Wyplata basyp, Izmenit koşelýok diýlen düwmä basýas. Bu ýerde biz her dürli koşelýoklary berip bilýäs, ýagny WebMoney, telefonyňyza geçirip bilýäňiz gazanan puluňyzy, telefonyň hasabyna. Diňe Russiýa, Ukraina, Belarussiýa, Gazagystan üçin Yandex Dengi bu da bir elektron gapjyk, ony geçirip bilýäs. Paýar gapjygyna Kiwi, bu da bir elektron gapjyk, Bitcoin hasabyna bir topar elektron gapçyklary we Visa Mastercard e, kartlaryny hem geçirip bilýäs. Onuň üçin azyndan 170 rubl işlemeli we 4-9% e, komissiýa alýar. Ýagny gazanan e, çykarjak puluňyzyň 4-9 ýagny orta 5%-ni alyp galýar saýt. We azyndan 170 rubl karta geçirmek üçin. Meselem siz Russiýada okaýan bolsaňyz bir bankyňyza geçirip bilýäňiz. Men Fire geçirmegi hmm, Fire geçirmegi sowet berýän. Meselem Fire basýas. Men şu ýere Fire'myzyň nomerini ýazýas. Bu meniň e, özümiň häzirki ulanýan nomerim. Häzir täze kurs üçin açan işlewimiziň nomerini ýazýas. Ve sahraniyete basýas. Payarda komissiya alanok. Google tarapy. Näçe gazanan olsak hemmesini hem çıkarıp berýär ve azından 15 rubl çıkarıp bolýar. Eger de Payer gapçygyna ynanmaýan bolsaňyz, ondaky pullarymı çıkarıp bilemok diýýän bolsaňyz, onda telefonuňyza geçirip bilersiňiz. Köpüňiz şu 4 ýurtda okaýandyryňyz diýip pikir edýän. Onsoň telefonuňyzdan karta geçirip hem bolýar. Meselem, MTS-den anyp geçirip bolýar. beýlekilerini bilmedim. Hmm. Ýöne paýara geçirmegi maslahat berýän. Şeýdip kişilik nomeriňizi ýazyp saklaýyn diýýäňiz. Onsoň çykaryp bilýäňiz. Men häzir size e, çykaran pullarymy görkezjek tapsam. E, Wyplatada bolmaly şu ýerde. Ha, ine paýara çykarypdyryn 15-19 rubl 2019-njy ýylda. iki müň on dokuzynjy ýylda ýene on bäş rubl iki müň on sekizinji ýylda men köpden iki müň on altynjy ýylda da işläpdirin ilkinji işläp başlan wagtlarym bu da size bir subutnama bolsun iki müň on bäşde iki müň on ilkinji pul işlänim ýene iki müň on bäşinji ýylyň oktýabr aýynyň on beşinde on alty rubl ýandeks deňge geçiripdirin şo wagt mende paýer Ýokdy öýdýän ýa bardym ýadymda ýok. Başda Yandex Tenge geçiripdim. Ne 16 16 16 rubldan. On soň bayara geçirip başlapdyryn. Häzir iýem şuna köpden bäri işlämok. 2018-nji ýylda bar ýogy şu jagaz işläpdirin. 19-da da şu jagaz, 20-de ýene şu 11 rubl ýankyş ýokdaky. Başga işlämok, wagtym ýok häzir. Ýöne size boş wagtyňyz işlemeýi maslahat berýän. Häzirlikçe, häzirlikçe. Şeýdip şu saýtda işläliň, onsoň işleýän pullarymyzy paýera çykaryp şu ýerde toplaýas. Ondan soň bolsa paýerdäki pullarymyzy başga saýtlara salyp, başga bir işler edip köpeltmegi öwretjek. Ýagny häzirlikçe işlemek üçin, başyny başlamak üçin bize pul gerek. Noldan başlap hiç zatsyz Hiç zatsyz we hiç hili pul salman işlemek üçin gowy sayt. Bu sayt diňe saytda däldi. Nemede hmm, kompýuter programmasyny ýükläp hem işläp bilýäňiz. Kompýuter mende programmasy ýüklenen, häzir görkezjek. Kapça bot kapça bot RS. Muny nädip ýüklemelidigini häzir saýtdan görkezjek. Ýok, bu ýerde däl, bu ýerde däl. Şu bolmaly. Rukapça bot le dostup k rekapça. Ýa aýdyşymyz ýaly ýönekeý kapça bar. Ýagny tekst ýazýas we rukap rekapça bar rekapça bolanda ýaňky google rekapçasy ýagny o ýol belgilerini saýlaň pişehod saýlaň diýýär ana şol onuň tapawudy ýönekeý kapça üçin bize az pul töleýär bu saýt bir ýerde ýazylan ýeri bolmaly Şuny edýän. Ýönekeý kapça üçin ine prostaýa kapça 21 rubl, rekapça 70 rubl. 2-3 esse tapawudy bar. 28 rubldan hem bolupdyr prostoý kapça. Ve şuna meňzeşlerge rekapça onu işlemek kyn ýöne köp pul töleýär.

Şoňa girýäs. Programmada işlemek üçin bize e, hash kod gerek bolýar. Ine şu klient key diýen kod, şu kod bize gerek bolýar. Ýagny programma girende biz login parolymyz däldi. Ýagny e-mail bilen parolymyz açar sözümüz däldi. Ine şu klient key görkezmeli ol.

Häzir bize rekaptcha ýükleýär. Ony işleýäs. Ýadyňyzda bolsa, ýönekeý kaptcha işlänimizde her bir kaptcha üçin bize ortaça bir sent, bir kopeýka, iki kopeýka berýärdi. Munda näçe berýär? Munda ýedi kopeýka berýär azyndan. Transportnyý sredstwo, maşynlar, transportnyý sredstwolar saýlaýas, dalýa basýas. Ýene-de transportny sredstwo diýýär. Görşüňiz ýaly kyn, 2-3 gezek soraýar. Traktor saýlaň diýýär, ýene traktor saýlaýas. Ýene-de traktor saýla diýýär, bu ýerde traktor ýok, şoň üçin propustýny basýas. Svetofor saýla diýýär, ýene svetofor. Ýene-de svetofor. Şunça iş etdik, ýöne bize hiç zat bermeden tä. Şoň üçin hem kyn galçka goýuldy, boldy indi 7 sent berdi diýen häzir. Ýaňy näçedi seretmedim, 11.52 häzir. Häzir tak taksi, taksi salýas, svetofor.

Entak bermedi öýdýän pul. Näme üçindir? Mümkin berendirem, ýalňyş görkezýändir, saýtda dogry görkezýändir. Häzir anyk görers. Ha, 11.59 indi berdi. İki sany kapçany birden geçip biläs. Bu ýerde de kim toýa ýa naçaýça basýas. Häzir bir kapçamyz açylýança ikinjisini geçip biläs. Ýa biz birini geçip durus, aňyrda ikinjisi hem açylyp dur. İkisini bilelikde geçip, has tez işläp biläs. Tak, bajarny gidrant däl bu. Hazır yan gören olsanız grafikde saytta e, nagruzka eken, şonuň üçin ikinci kapçamyz kyn açylýar. E, gecesine gel. Näme käwagt wagtda nagruzka az bolanda kapçalar şeýle bir tiz açylýar işläp ýetişip bolmaýar men häzir ikisinem pauza goýjak çykaly düşünendirňiz diýip pikir edýän düşünmedik bolsaňyz hökman maňa telegramda instagramda tapawudy ýok maňa ýazyň öwretjek Hemme zady e, on bir kyrk bäş ekeni. On bir kyrk bäş, ýagny işläp başlamanka programmada. Häzir on bir ýetmiş üç. E, Obnowit etsek görüp bilýäs. Iki üç sany rekapça geçdik. Rekapça geçmek kyn, ýöne köp pul berýär. Haýsy size amat bolsa şony ediň. E, Häzirlikçe boldy diýen. Hemmäňize sag boluň. Üstünlik arzuw edýän. Köpräk pul gazanmagyňyzy hem isleýärin.